Atu tan cu zeidah kan i share ṭhan hna lai ti si ahcun Hlanlio ah kan pupa hna nuncan ziaza le zatlang nunphung lei fimnak an i cawnpiak ning kong kha tutan cu kan vun i share ṭhan hna lai i i hlanlio kan pupa hna an tuanbia a si ahcun an nuncan ziaza kong si ah an kalchia vialte cun Laimi kan thawhkehnak, Mongolian kan rak ratnak, Kawlram in Laitlang kan kainak tibantuk te hna pawl tuanbia vialte zong khaika kan YouTube ahhin tampi kan chim ciami a um. A uar phun a si ahcun kan YouTube kha subscribe tuah ko seh. Chin History and Culture Researcher timi kha a si i, culawng si loin Caal a holh he pehtlai zong in khan biathuk holh thuk, phungthluk bia ti bantuk te hna pawl zong kai ka hen. Tampi kan chim chih mi a um ee. A uar phun na si ahcun kan YouTube kha subscribe tuah khawh seh. Hi a si ahcun kan program kan thawk hna lai i, i pupa chan in nuncan ziaza le fimnak lei zatlang nunphung lei hi an rak ngei cangmi si, ṭha tein an ngeih cangmi si. Hi miphun muisam ngeihtertu ah cucu an rak ruahmi si. Nuncan ziaza ṭha ngeih, zatlang nunphung ah fim tein khuasak kha hi miphun muisam ngeihtertu ah an rak hmanmi a si, an rak ruahmi a si. Hi Cu bantuk si kho ding in cun nuncan ziaza ṭha ngeih ding in cun an rak i cawnpiak i he tiah an rak i sersiam hna. Cun ṭhathnemnak zei kan ti lai a langhtertu a si khawh nakhnga ding caah khan hi cu bantuk nuncan ziaza le zatlang nun dawh pawl vialte cu pehzulh in chankhat hnu chankhat in khan rak i cawnpiak a si an ti. Ih khati khan rak um sawhsawh a si lo, khati khan mah duhsalam rak tlon sawhsawh a si ve lo. A bu tlonlennak le i ṭhithruainak, nuncan ziaza, dawh le zatlang nunphung dawh ngeih khawhnak hnga ding caah khan heh tiah rak i cawnpiak ve a si ti kha a tuanbia kan rel tiah kan hmuh khawhmi a si. I nuncan ziaza le fimnak kong he pehtlai in hin kan zoh a si ahcun nuncan ziaza kan timi hi minung kan si man a si tiah an rak ruah ti si. Hi minung kan si man a si ti kha an rak dirpimi a si. I cu bantuk lungput an rak ngeih caah zapi ton hmun ah bawi le tlang nih chuahkehnak tuanbia le lungput ṭha ngeihnak kongkau vialte kha ngakchia le mino hna sinah kan he tiah an chimh tawn hna an ti si. I cu an chimhmi hna lak in biapi deuh a simi hna kan vun langhter a si ahcun ci ruang ṭha thianter ding, ci ruang kha thianter ding, a si. A ci ruang ti tikah an hrinmi fanu fapa a dotdot in pehzulh an tufa chan tiang khan ti duhnak kha a si. Cucu thianter ding, ci ruang ṭha thianter ding timi cu kan vun hrilhfiah ṭhan te lai ahcun ngandamnak fehfuannak kong zong kha an rak i cawnpiak. Cun ziaza ṭha i ziaza ṭha i nunpi ding le ziaza ṭhalo hlawtnak kong vialte zong kha rak i cawnpiak ve a si an ti. Cun umtu hoiher, mit au, hnatun ṭha ngeih ding ti bantuk, cun pawngkam zohkhenhnak lungput ṭha ngeih ding ti bantuk, hi pawngkam ti tikah ecology kha a chim duhmi kha si. Thingkung saram, zulava ti bantuk dawt ding ti bantuk kha an rak ngeihmi a si. Hi cu chung ahcun tahchunhnak kan chim a si ahcun vafa lak cu ngakṭahnak a si ti bantuk, Kha bantuk ah phunphun in khan an rak ngeihmi a um. I a pakhatnak bik ah cu kan vun langhtermi chungin a pakhatnak bik ah atutan ah vun fianter ka duhmi cu ciruang ṭha, ciruang ṭha ngeih ding, ciruang thianternak kong kha a vun vun langhter a bikin tutan ah pakhatnak a si caah ka vun duhmi a si. Ciruang thianternak timi hi kan zoh a si ahcun ciruang thianter hi biapi ngai ah an rak ruahmi a si ti si. I zeiti paoh in i ṭhit i um le ciruang zamter kha an rak duh lo. I a mizei paoh kha i ṭhit i vaate kha ti khan mizei paoh kha i um e, fa ngai e ti kha an rak duhmi a si lo. A ruang cu hika zawn ah hin khatlei cun mithleidan le minautat le soisel te hna kha a lo nain an i dinhmi taktak zoh ahcun a hmaanmi a si ti khi hika hin hmuh khawh a si. A ruang cu tahchunhnak ah ṭhitbaat awk i an hrialmi hna minung cu zeidah a si kan ti si ahcun hnam a ngeimi hnam ngei timi cu khatlei in misoi ti zong in an ti i misoi ti zong a simi hnamngei kha an hrial bakmi hna a si cun khuhhrin a ngeimi kha an rak hrial bakmi hna a si cun mifir mifir cu khatlei hlanlio holh ahcun mikut zo an ti le mikut zo mifir zong kha ṭhitvat awkah an rak hrial bakmi hna a si cun mizuang zam mizuang zam timi cu tahchunhnak ah va cung paduh te hna nupi cung te hna va uh, zei kan ti lai midang kha uh, nupi va duh midang va va duh ti bantuk uh, zei kan ti lai nupa sinak lei zuanzam khi an chim duhmi a si cun rai a ngeimi ti bantuk zong kha an hrial bakmi hna a si ṭhit awkah ci ruang thianternak kong ha peh lai kha bantuk pawl kha an rak hrial tukmi hna a si i a pakhatnak bik a ruang kan zoh a si ahcun hnam ngei kan timi cu uh, an hrin chihmi uh, zei kan ti lai phundang kan chim si ahcun

A pahnihnak ah khuhhrin ngei an ti. Khuhhrin ngei timi zong hi hrinchihmi ah an ruahmi si. Cucaah cun khuhhrin ngei timi cu an chan ṭim hlanpi ah a thi khomi an si caah cu ahcun ṭhit bak lo ding, vaat bak lo ding kha an rak timi si. Cun mifir timi le cun mizuangzam timi zong hi ci le kor in an um an ti. Hi ci le kor in a ummi a si caah Cucu ṭhit bak lo ding, vaat bak lo ding, mifir hi zei kan ti lai, an pupa chan, an fir an tufa chan tiang tikhin an fir thluahmah, ci le kor um an ti duhnak kha a si. Cun mizuang zam timi zong hi tahchunhnak ah va cung i pa ve duh ti bantuk te hna, nupi cung i nu ve duh ti bantuk te hna, zuanzam te hna zong khi ci le kor na um tiah an rak ruahmi a si caah cucu a thurhnawmmi tuahsernak a si. Dawh ai dawh lomi nunphung a si an ti tikah Cu bantuk thiruang thianternak lei he pehtlai in cun i ṭhit i vaat awkah an hrial bakmi a si. Cun rai a ngeimi rai timi cu zei kan ti lai zawtnak pakhat khi a si i uh, zawtnak pakhat hoi ti ko a si law cu zong cu ci le kor in ai zulmi a si caah zeihmanh tuah kho loin chan ṭim hlan i thihnak a si an ti. rai a ngeimi zong an hrial bak hna, zawtnak fahnak a ngeimi hoi ti ko a si lo. Cu pawl zong cu an rak hrial bakmi hna a si. Hi cucaah cun khatlei in ciruang thiamternak ha pehtlai in hin i ṭhit i vaat awkah a mizei paoh kha an i ṭhi, an i va lo i eh, zei kan ti lai, khatlei chim cun thleidan mi nautat mi soisel kha a lo nain khatlei in cun a hmaan ngaimi a si kan vun tinak kha a si. Hi cucaah cun hlanlio kan pupa hna nih hin Pathian a bia lomi Pathian dawtnak an rak theih hlan a si nain mifir ti bantuk hna kha an rak duh bak lo. Cun mi cungah ṭhatlonak lungput ngeih ti bantuk hna kha an rak duh bak lomi hnam ngei, rum ngei ti bantuk te hna, nupi cung, va cung pa duh, nu duh ti bantuk te hna zong kha an rak duh lomi an nun phung hrimhrim ah an rak i sehchihmi a si ti kha hika hin tuanbia kan rel tikah khin kan hmuh khawhmi a si. I nuncan ziaza le zatlang nunphung he pehtlai an i cawnpiaknak cu phun nga a si i ciruang thianternak cun ngandam fehfuannak ziaza ṭha le ziaza ṭhalo ziaza ṭha ngeih i ziaza ṭhalo hlawt ding tibantuk hna an vun i cawnpiaknak hna pawngkam zohkhenhnak tibantuk umtu hoiher ṭha ngeihnak tibantuk te hna pawl an i cawnpiakmi phun nga chungin khan atu tan hi ciruang thianternak ha pehtlai in kan vun chim khawhmi siseh law a tangmi pali tu he hnu video zongah kan vun chim ṭhan te lai caah kan YouTube kha Warphun is cun subscribe rak tuah ve a ruang cu kan miphun Lai miphun na ṭhanchoter kan zei kan ti lai Lai miphun na dawt khat le cun Lai miphun na dawt a si kan miphun kan nunphung kan dirkamh a si ti zong kha hika hin a vun langhter ka duhmi a si. Rahan kan YouTube ah hin punghman te zarh fatin te video kan rak chiah peng. Kan tuanbia vialte kan thawhkehnak vialte zong kha tampi kan chim cia ni um. Cucaah cun uar phun a si ahcun kan YouTube kha subscribe rak philh hlah. YouTube ah kan leng lengmang ve ti zong khai ka hen donghnak bik ah nun cah ta kan duhmi si.